Azul fell-awen, azul fell-awen s umata ay iqbayliyen, at iqbayliyen s umata. Tafrara n talwit fell-awen. Tafrara d taṣebḥit, taṣebḥit-agi s taɛrabt. Aah, bɣiɣ kan ad wen-d-iniɣ, ruḥet ad teslem i gma-tneɣ le grand sage, le grand sage, ruḥet ad teslem i gma-tneɣ le grand sage, le grand écrivain, le grand, ẓriɣ d acu ara d-iniɣ, le grand amqenneɛ, le grand, le, le convaincant. Gma-tneɣ Yunes Ɛedli, quelle parade! Ah ya Sidi Rebbi, ur yi-d-smeḥsiset ara nekkini a xuya, gma Dres iwat xas ma tuffeg d taɣert, iwat xas ma tuffeg d taɣert, akken qqaren s taɛrabt, iwat ma ɛezza wala uṭṭarent. Nekkini gma Dres ur rescapés

Wammag wammag leur tête ur yelli wacu ara sen-iniɣ nekkini. Ruḥet ad tsellem ad tsellem i Younes Adli. Ḥader d-teqqarem diɣ winna d amakist. Ruḥ sel ḥader d-teqqarem diɣ d amakist. Vraiment c'est un vrai sage. Voilà des hommes a Leqbayel par lesquels Que un pays va avancer. Voilà des hommes, ahna d yergazen i ilaqen bac tamurt ad taẓ ar zat, a Leqbayel. Ḥaca tidet i d-yetteffɣen deg uqerru. Mačči zeɛma ḥaca agi wen-d-nniɣ ruḥ slet-as. David Duin d-yexdem iḍelli. Concernant qui il fautif, est-ce que d-yar si d-ineɣ d l'FFS neɣ d l'MAC? Est-ce que d-yar si d-il est FFS i geḍelmen neɣ d l'MAC i geḍelmen? Concernant l'union de de tous les Kabyles, ruḥ ssedet-as, atan même je l'ai partagé, atan zuzreɣ-tt-in ar ar l'profil-inu, win yebɣan ad yekcem ar l'profil-inu ad iruḥ kan ar YouTube, Younes Aateli, ad tt-yaf, c'est pas la peine yeɛni d tamtilt, bbi win ad teẓrem vraiment d tammemt i d-itteffɣen deg uqemmuc-is. D tamemt n dressage. Surfet-iyi, c'est le deuxième homme sage i yessneɣ ad xedmeɣ les analyses. C'est le deuxième homme sage tabaɛt yeɛni i walaɣ wagi c'est le deux yella Ferḥat yella wagi. D taderɣal aga d yemmuten, hedreɣ d yani la sagesse, la façon comment il parle, comment il convainc les gens, ḥaca tidet i d-yetteffɣen deg uqemmuc-is, parce que wigi c'est des gens vertueux, c'est des gens qui possèdent la vertu, ḥaca tidet i d-yetteffɣen deg wul-nsen.

A leqbayel, a henna d yergazen, ruḥ slet-as a xuya, a wid, a les sympathisants de la RCD neɣ l'AFS, a wid i mazal ttabaɛen l'AFFS neɣ ttabaɛen les politiciens-nsen, ruḥ slet-as, c'est à vous de juger. D aya kan ara awen-id-iniɣ, mačči yeɛni wagi ssekreɣ-t-id parce que non il a dit la vérité, au même temps ruḥet ad tissinem Younes Aɛeddliagi, surfet-iyi, pardon, ad tissinem Younes Aɛeddliagi dans toutes ses interventions, dans tous les domaines, ama ɣef teqbaylit, ama ɣef wayen yeɛnan nniḍam n teqbaylit, inejmuɛ, ruḥet ad t-id-découvrem ad teẓrem akken d argaz. D aya kan ara wen-id-iniɣ, i leɛnaya-nwen ruḥ slet-as i partager partager à fond dans tous les lieux, slet-as kan ad teẓrem akka lehdur i ihedder u kecmet à la page-ines ad tissinem Younes Younes Aadli d acu-t, ihedder-d ɣef kullec vraiment vraiment ak-d-iniɣ izmer ad d-yekkes timellalin ddaw tsekkurt ur tettafeg ara et c'est une vérité ah. Ah d leɛǧeb! Ah yeččur, yenfel, yenfel d la sagesse! Tanemmirt-nwen, puis la main et bon courage.